Azul eh, gma-tneɣ Yusef, eh, Rebbi ak ibarek. Azul fell-ak eh, gma-tneɣ Rebbi, Rebbi ak ibarek ula d keččini.
D acu kan ara d-tewwiḍ ass-agi deg wawal n Sidi Rebbi wakken ad t-tferqeḍ?
Ass-agi ma tebɣiḍ ad d-nemmeslay ɣef ayen umi qqaren tawacult, yeɛni la famille. Amin.
Uqbel kan a gma-tneɣ Rabeḥ ad nɛeddi ɣer usqerdec n wawal-agi ara d-nawi ass-agi, ad k-ǧǧeɣ awal i wakken ad d-ẓalleḍ u ad terreḍ ger ifassen n Sidi Rebbi akk lewqat agi ara d-nesɛeddi. Amin.
Amin.
Amin.
A batna igenwan ad neḥmed isem-ik, ad nsali di ccan-ik, ad nsali di lɛaḍima-k. Ad k-ini tanemmirt tameqqrant a baba Rebbi ɣef lewqat-agi a baba Rebbi. i ɣ-d-tefkiḍ akka i geytma-t a Yusef, a Ṛebbi, i wakken a d-nefraq awal-ik. Nessaram a Ṛebbi a ɣ-d-tessedduḍ s Ṛṛuḥ-ik iqedsen, a ɣ-d-tefkeḍ annuz, a ɣ-d-tefkeḍ a Ṛebbi lekyasa, a Ṛebbi. Nessaram a Ṛebbi ayen akka d-nefraq deg wawal-ik ad yili d lbaraka i nekkni, d lbaraka i yal yiwen ɣas islam. a Ṛebbi ibarek a Ṛebbi s kra n win ay yessnen i wawal-ik sewjed-d a Ṛebbi ulawen-nneɣ sewjed-d a Ṛebbi ulawen n yal yiwen ara s-yessnen i wawal-ik a Ṛebbi ɛazen nessaram a Ṛebbi ad ilin d lbaraka yal yiwen s yisem n mmi-k ɛazen sin ɛis Masiḥ amin amin
ihi agmatnaɣ Rebbeḥ tawacult d tigejdit n tɣerma yeɛni si le pilier de la civilisation S igejdit n tɣerma i yellan tura di tesɣent tameqqrant, yeɛni dans une grande crise. Yeɛni ma nezmer ad d-nini agmaten aɣerrabaḥ, tawacult n tura attan di tesɣent tameqqrant, yeɛni dans une grande crise. Ad nḥedder i lmut n tgejdit n twacult. Nessel sɣur taɣamsa, yeɛni la presse,

Nesli lexdeɛ, l'infidalité, nesli i uxaluḍ gar wergaz d wergaz, tameṭṭut d tmeṭṭut, ayen umi qqaren s trumit l'homosexualité, ad s-nerni di ccan n uɣewwaɣ, yeɛni la rébellion. Imdanen ttaǧǧan leqdic i sen-d-yettunefken sɣur Rebbi i wiyaḍ, yeɛni agmed neɣ rebḥ. Aṭas n yimdanen Tiwaculin, imawlan, Ṛebbi ifka-yasen-d leqdic, meɛna xeddmen i wiyaḍ, ttaǧǧan leqdic-nni n ttrebga n warraw-nsen, xeddmen ayen nniḍen i wiyaḍ. Nekkni i yellan d imasiḥiyen, ilaq ad nṛebbi arraw-nneɣ di tuggdi zeddigen n Ṛebbi, iwakken ad ttwaselken. Tiɣrit akked tugrint, yeɛni la discipline neɣ ttrebga, ssimɣurent-d arraw-nneɣ di tezdeg akk d tuṭṭfa deg yiman-nsen. Yeɛni gma tenɣa Rabeḥ, ma nettmuddu tugrint i warraw-nneɣ, dderya-nneɣ, arraw-nneɣ, ad ṭṭfen deg iman-nsen.
Imawlan ttwalin arraw-nsen d taɛkumt, maca neɣ meɛna awal iqedsen yeqqar-d d akken d tukkest neɣ d lewrata n Rebbi. Twalaḍ yeɛni a gma Tneɣri Beḥ aṭas imawlan i yettwalin arraw-nsen d taɛkumt, meɛna Rebbi deg wawal-is Yenna-k d tukkest, yeɛni win yesɛan dderya, Ṛebbi yefka-as tukkest, yefka-as-d liritaj neɣ lewṛata. Imawlan ilaq ad rebbin arraw-nsen s leḥmala akked tẓallit, maca neɣ meɛna ma rebban-ten s isuɣan akked tekriḍt, yeɛni s la violence, s lɛunf, s wayagi bɣan ad ṭṭfen amekkan n Ṛebbi. wayagi ad yuɣal d asmud, yeɛni lidulatri. W agemmuḍ n wannect-agi, yeɛni le résultat de tout ça, d abrir, d lexsara, yeɛni d abrir, d l'échec, d lexsara. Ad nɣer gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ adlis amezwaru n Buṭrus, Ixef amezwaru, taseddart tis tmenṭac, neɣ akken i tt-qqaren s trumit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18.
Aman a gma-tneɣ Yusef, ma yi-tsemḥeḍ meqbet ad nɣer tiseddarin-agi. Theddreḍ-d belli tenniḍ-d Dderya d tukkest. D tukkest, amin. D tukkest, mačči. d taḥkumt mačči d taḥkumt eh, axaṭer lewrata mačči kan ala leqbayel i yettnaɣen ɣef lewrata imdanen merra imdanen merra di ddunit merra ttnaɣen eh, ɣef lewrata af tukkest af liritaj hmm. eh, ulac wala d-inin liritaj diri-t ma ala kini yeǧǧa-yi-d baba ttraka

ur yettdumun ara, i tettwacefɛem s yir tikli i wen-d-ǧǧan lejdud-nwen. Amin.
Ma isemḥeḍ yes agmatna, yessefd yir tikli i ɣ-d-ǧǧan lejdud-nneɣ. D ṣṣeḥ, lejdud-nneɣ ur d-kessinen ara Rebbi,

Ilaq kullec ad ittubeddel. Amin a gma Fayez. Amin.
Ihi ma nezmer ad nini ttrebga n llufan tetteddu d ttrebga n yimawlan. Amin.
Amin. Amin a gma Fayez. Amin. Ad nkemmel ma tebɣiḍ a gma Rabeḥ daɣen deg wawal iqedsen ad nɣer eh, ifasusiyen adlis n ifasusiyen ixef wis setta taseddart tis rebɛa. Neɣ s tṛumit, Éphésiens chapitre 6 verset 4.
Amin. Ma d kenwi, ay imawlan, ur sserfayet ara dderya-nwen. Meɛna rebbit-ten akken i ken Akun i ken-d-iwessa Sidi Rebbi. Amin. Amin. Ihi, tugrint, neɣ la discipline, d alas, yani c'est un devoir. Tugrint, d alas n imawlan. Yani tugrint la discipline, alas devoir n imawlan. D acu i d tugrint? Ma nezmer ad nefk d asteqsi akka. Tugrint d aṣeggem neɣ d aqeɛɛed n wayen n diri, ayen i ixeṣren ar tigra, etc. I wakken ad slemden lewṣayat n Rebbi, imawlan ilaq ad ttidiren s lewṣayat-agi i wakken ad ilin d imedyaten, yeɛni ad ilin c'est des exemples, i warraw-nsen.
Tugrint, la discipline, akked tseɣrit ttruẓunt aɣewwaɣ, yeɛni ttruẓunt la rébellion. Yeɛni twalaḍ gma tneɣri taḥ ma tili ma tili tugrint
akked
akked tseɣrit ttruẓunt aɣewwaɣ-agi ttruẓunt aɣewwaɣ n ugrud. bumdan mi ara d-simɣuren imawlan arraw-nsen i Rebbi ayagi d leqdic ifazen imawlan sɛan tamasit yani sɛan la responsabilité iwakken ad d-simɣuren arraw-nsen di tugdi zeddigen n Rebbi d acu i d iswi n Rebbi i warraw-nneɣ yani d acu le but n Rebbi i warraw-nneɣ Iswi n Ṛebbi i warraw-nneɣ, d iswi i yesɛa i nekkni, i wakken ad nili ɣer ṣṣifa-s. Amin.
Ad nkemmel di tɣuri a gma-tneɣ Rabeḥ neɣ di leqraya, ad d-nɣer adlis amezwaru n Buṭrus ixef wis sin, taseddart tis waḥed u ɛecrin, neɣ akken i s-qqaren s tṛumit, Un Pierre, chapitre deux, verset vingt et un.
Ɣef wannect-agi i wen-d-isawel Sidi Ṛebbi, axaṭer Lmasiḥ s yiman-is ineɛtab fell-awen, iǧǧa-yawen-d lemtel i wakken ad teddum di later-is. Amin. Amin.
Ihi Lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit i wakken a ɣ-d-yessken ṣṣifa n Ṛebbi, u a ɣ-d-yefk amedya, yeɛni un exemple. ara neḍfer
amek ara nelḥu
anwa abrid ara naɣ ɣef wayagi i d-yenna lmasiḥ d nekk i d abrid win ara yeḍfren abrid-is ad iwali baba-s
ɣef wayagi ula d nekni ilaq ad sen-nefk u ad sen-nesselmed amedya-agi i warraw-nneɣ yeɛni twalaḍ a gma-tneɣ Rabaḥ Yasuɛ Lmasiḥ yefk-d amedya. Amen. D netta i d abrid. Ihi ula d nekkni ass-agi, ilaq aɣ ad d-nefk amedya i warraw-nneɣ. Amen.
Ad nili d amedya, c'est un exemple. Nukkes-d neɣ nwert-d, neɣ on a hérité, yir tikli n tudert. Maca, neɣ meɛna, tura mi nella d imasiḥiyen, ad sen-nefk i warraw-nneɣ tugrint, la discipline, tugrint n Lmasiḥ, i wakken arraw-nneɣ ad ilin ɣer ṣṣifa n Ṛebbi. Imawlan ur zmiren ara ad ṛebbin arraw-nsen deg ubrid n Lmasiḥ, ma yella nitni ur ttuṛebban ara. D imawlan i d-yettmuddun amedya, yeɛni d-yettmuddun l'exemple, lemtel. Ma nmuqel tadyant, neɣ l'histoire, l'histoire, neɣ taqsiḍt, lqissa, n Nnbi Sliman, neɣ ma yeqqaren Salomon. Rebbi yefka-yas lekyasa, yefka-yas la sagesse, lḥikma, I yugaren akk lɛaqilyat. Ṛebbi yerra-t d argaz ukyis, yeɛni yerra-t un homme sage, d ameqqran di ddunit meṛṛa. Meɛna teẓram amek akk i s-d-ggran wussan-is? Yebɛed ɣef ubrid n Umeɣlal. Yebɛed yeɛni ɣef ubrid n l'Éternel, n Umeɣlal. Ur yettɛebbid iṛebbiten nniḍen, ur yekref tigecrar-is zdat-sen. Deg udlis neɣ di tektabt n lemtul, Nnbi Sliman yebda adlis-ines s tannaḍt, yeɛni avec instruction. D acu s wis i t-yebda? Yenna-d, A mmi, ḥess-iyi-d, Yenna-as i mmi-s aṭas n tɣawsiwen n lekyasa, yeɛni la sagesse. Yefka-as aṭas n nḍarat, yeɛni aṭas les conseils. M'akken mmi-s iwala tudert n baba-s temgarad, yeɛni neɣ temxalaf, d nḍarat, yeɛni d lewṣayat i s-d-imudd baba-s. Raḥabɛam neɣ Robwam, akken i s-qqaren, ula d netta Yeffeɣ abrid n Umeɣlal, yeɛni l'Éternel, u yuɣal d aɣewwaɣ, yuɣal rebelle, u yuɣal d amcum. Sliman, neɣ Salomon, ur d-yefki ara tanagit neɣ tagwa yelhan, yeɛni ur d-yefki ara cchada neɣ témoignage yelhan. Xas akken, Raḥabɛam, neɣ Robowam, baba-s isdewwel-it, yeɛni irebba-t, yesseɣr-it, il l'a éduqué. Yefka-yas ndarat, yeɛni les conseils, yerɣem abrid, yeɛni yuɣal i ubrid-nni n Ṛebbi, il s'est détourné. Ɣef wayagi, imawlan ur yesɛin ara tugrint, yeɛni imawlan ur yesɛin ara la discipline, ur zmiren ara ad tt-fken i warraw-nsen. Ass-agi, Imawlan ttezzin ɣer imejjayen n yiman, yeɛni ma nezmer ad nili psikulug, iwakken ad asen-d-fken asafar neɣ amidikamu neɣ ddwa i uɣewwaɣ n warraw-nsen, yeɛni i la rébellion n warraw-nsen. Imawlan iẓeḍlen arraw-nsen s usafar neɣ s ddwa, yeɛni imawlan yettdrugin arraw-nsen s usafar neɣ s ddwa, iwakken ad theddnen aɣewwaɣ n warraw-nsen, yeɛni akken ad theddnen la rébellion n warraw-nsen, dɣa arraw-nsen ad theddnen. Imawlan ad ɣillen arraw-nsen uɣalen d ukyisen, yeɛni uɣalen ad ɣillen uɣalen sage, maca, Neɣ meɛna, asmi ara yimɣuren ad uɣalen, ad d-yuɣal uɣewwaɣ-nni, la rébellion, ad d-tuɣal, aɣewwaɣ-nni ad d-yuɣal ugar n wasmi akken i llan d imecṭuḥen, yeɛni ad d-yuɣal akteṛ n wasmi akken i llan d imecṭuḥen. Maca, neɣ meɛna. Nekkni s imasiḥiyen i yellan d tawacult n Lmasiḥ, ur neḥwaǧ ara amejjay n yiman. Yeɛni nekkni a gma Henarip s imasiḥiyen, ma yella neṭṭef deg wawal n Rebbi, ur neḥwaǧ ara imejjayen-agi n yiman, les psychologues. Maca nekkni nesɛa awal n Rebbi, d awal n Rebbi i d amejjay-nneɣ, ma nezmer ad d-nini akka. S yis ara nesselmed. Sys ad nessedwel, yani ad nṛebbi, on va éduquer, ad nefk nḍarat, on va donner des conseils, i warraw-nneɣ. Lekyasa neɣ la sagesse yellan deg Udlis Iqedsen, yani dans le Livre Saint, mačči n yemdanen, meɛna n Ṛebbi. Dawed, neɣ mi qqaren David, yedneb s tuffra. Unnbi Natan, neɣ Natan, yenna-yas, yenna-yas i Dawed, Ayen akk i txedmeḍ s tuffra, arraw-ik ad t-xedmen ɛinani. Axir ad tidireḍ di tefrawant, yeɛni la transparence, yeɛni cafafya, Di leqdasa, la sainteté, di ṣṣfa, l'intégrité, axaṭer igerdan sɛan askud, yeɛni sɛan le discernement, u ttḥulfun i kullec. Win iḥemmlen mmi-s yettnadi ad s-yefk tugrint, yeɛni ad s-yefk la discipline. Wayagi ad t-naf deg udlis neɣ di tektabt n Lemtul, ixef wis telṭac, Taseddart tis rebɛa u ɛecrin, Uday-agi ad ten-yerren d irgazen i Rebbi. Yeɛna gma-tneɣ Rabaḥ deg udlis-agi n Lemtul, ixef wis tleṭṭac, taseddart tis rebɛa u ɛecrin, Ma bɣan watmaten d tiysetmatin ad t-ɣren, ad t-afen dinna. Ad nkemmel a gma-tneɣ Rabaḥ di leqraya n Udlis Iqedsen, ad d-nɣer tikkelt-a di Linǧil n Luqa, ixef amezwaru, tiseddarin Si 43 alamma d 45 neɣ akken i teqqar s tṛumit Luc chapitre 1 verset 43 à 45
ma yessemḥeḍ gma-tneɣ Yusef meqfet ad nɣer tiseddarin akkin tenna-d kra imeslayen zaden aṭas aṭas ilaq ad nḥebs nḥebs walakin tenna-d imawlan ilaq ad ilin d amedya warraw-nsen
Axaṭer theḍṛeḍ ɣef temdint n Sliman, xas akken yefka-yas lekyasa i memmi-s, yefka-yas ddṛat i memmi-s, d ayen i s-d-ifka Sidi Ṛebbi, akk n ddṛat-nni i s-ifka Lbi Sliman i mmi-s, d Ṛebbi i sen-tt-id-ifkan. Amek ara iseddu, amek ara iṛebbi memmi-s? Meɛna Ad nwali taggara n Mmi-Snin neɣ taggara n Nnbi Sliman daɣen yebɛed ɣef Sidi Ṛebbi. Nnbi Sliman ɣef taggara-s yebɛed ɣef Sidi Ṛebbi akken i d-tenniḍ iceǧǧed gar iṛebbiten wiḍen-in. Mmi-Sni Ṛobwam mi yeẓra baba-s akken ikat ula d netta ibeddel abrid. Yebɛed ɣef Sidi Ṛebbi. Axaṭer iwala lemtulat-nni, ldarat-nni, lekyasa i s-d-ifka akkenni, ur tt-iwala ara di tudert n baba-s. Baba-s, Nnbi Sliman, ur yelli ara d lemtel, d amedya i memmi-s. Ɣef waya akkin, d ayen ilaqen mliḥ mliḥ ad nɛass iman-nneɣ,
imawlan, dderya, imawlan ad ilin d amedya i warraw-nsen axaṭer eh, ma s-tiniḍ imi-k eh, ccehra-k imi akfu ccehra-ki ak d aɣ ivilu iɛedda ccehar iɛedda ccehrayen ad tɣileḍ memmi-k-nni yettu Agrud itettu yara. Itettu yara. Ur s-d-tewwiḍ ara iviluni. Ccher wa yeḍlin, s-d-iniḍ agdeɣ aɣ ddabex. Lbaron. Iɛedda ccher, iɛedda cchrayen. Ur s-tettawi ara. Mmekni yeɛlem, yeẓra belli ur s-tettawi ara ddabex-nni. Yeɛni, makken baba-s, yeṭṭif ara deg wawal-is. Yeṭṭif ara deg wawal-is.
Yeẓra, agrud-nni yeẓra, mi s-d-yenna ad ak-d-awiɣ ddabex, yeẓra belli d akeddab, baba d akeddab, ur yi-d-yettawi ara, axaṭer yeskiddeb-iyi-d, yeskiddeb-iyi akka, ay akka, yenna-yi-d ad ak-d-aɣeɣ ibinu, ur yi-d-yuɣi ara. Ur yeṭṭif ara deg awal-is. Baba d akeddab. Ayen bɣuḍ tenniḍ-as-t i mmi-k-nni, ur yettamen ara. Meɛna ababat ma yella yessufeɣ-d awal deg yimi-nnes, yenna-as aql-in ad ak-d-aɣeɣ taktabt, neɣ ɣer lḥaǧa niḍen ama d taḥriwat ur ẓriɣ ara d acu-tt ilaq ad yeṭṭef deg wawal-is neɣ ma ulac memmi-s-nni ad as-yini i baba mačči d argaz yettaṭṭafen deg wawal-is mačči ur ṣfi ara agrud-nni ad iɣil akken i tettili akken i tella ddunit akken i tella tudert akken ilaq ad iɛic ula d netta ad yeskiddeb ilaq ula d netta yettaṭṭaf ara deg wawal-is

Ɣ-d ifk tazmert s wayes ara nawi arraw-nneɣ di ṣṣfa, ara nawi di tugdi zeddigen n Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi nenna-d d tukkist, tukkist, tukkist d eritaj, eritaj nenna-d d ayen ilhan.
Sidi Ṛebbi ɣ-d ismudder ayen n diri. yessaram akken nekni ad neddu di ṭṭaɛa n wawal-is i wakken ad nili di ṣṣifa n Lmasiḥ ula d arraw-nneɣ ad d-lḥun wa ad ilin ɣer ṣṣifa-nneɣ wakken ad ilin ɣer ṣṣifa n Sidi Rebbi.

Sidi Ṛebbi yessawal-aneɣ-d i wakken ad nẓall, nekkni d axxam n tẓallit, ad nẓall ɣef warraw-nneɣ, ad nẓall mi ara ffɣen s ad leɛben, ma ad ṛuḥen a lakul ad nẓall fell-asen, ad nẓall yal ass, yal ass, ad nẓall yal ass, ad nettara dayem i lebda di tẓallit-nneɣ, ur nfettu ara, axaṭer neḥwaǧ afus n Sidi Ṛebbi. ad yili ɣef warraw-nneɣ. Amin. Amin a gma Faris.
Tanemmirt a gma Naṛeb ɣef awal-agi igerrzen i ɣ-yessiǧhiden. Nessaram akka d tɛedniḍ akka gma Naṛebaḥ d ayen ara ɣ-yessiǧhden aṭas aṭas. Amin.
D acu d acu-yi iwakken ad d-terzef ɣur-i yemma-s n Sidi-w? Akken kan i sliɣ i sslam-im, llufan yellan di tɛebbuṭ-iw yefriwes si lferḥ. D taseɛdit kemm yumnen s wayen i m-d-yenna Sidi Rebbi.
Amin. Amin. Ihi igerdan sɛan askud, yeɛni sɛan le discernement, u ttḥussun s rruḥ-nsen. Ggaren tamawt, ttwalin mi ara tt-ttmeceččawen imawlan-nsen, ayagi ad tecreḍ akk tudert-nsen, yeɛni ça va marquer toute leur vie. Igerdan ttḥulfun am imawlan mi ara ilin di leḥzen neɣ di lferḥ. Mi ara ilin imawlan ugaden arraw-nsen ad ḥassen s tugdi-nni. Deg umedya, yeɛni di lemtel, lexṣaṣ n yiṣurdiyen n yedrimen. Ay atmaten, ḥadret, neɣ ɣurwat ad temmeslayem iɣeblan-nwen zdat n warraw-nwen, axaṭer ad sen-teskecmem tugdi. Nekkni d tawacult n Lmasiḥ. I wakken ad tesbeddeḍ tawacult, taɣawsa yesɛan azal d tameqqrant d tezdeg. D ṣṣfa, d tidet, n umdan akked wazal yesɛan azal d ameqqran. Idrimen, axeddim, tiɣawsiwin yesɛan azal ad d-asent rnant sufella. Nezmer ad nesɛu idrimen, meɛna ur nettili ara n ṣṣfa, yeɛni ur nettili ara intègre. Am akken yella umdan ur nesɛi ara iṣurdiyen, meɛna yella yeṣfa, il y a intègre. Amdan yeṣfan d win iḥemmlen Ṛebbi u yesɛa tugrint, yeɛni yesɛa la discipline. Axir amdan yesɛan tugrint tif awṛaɣ, yeɛni tif ddheb n ddunit meṛṛa. Ad d-neɣr agmat n Ṛebḥ deg udlis Lemtul. Ixef wis ɛecrin, taseddart tis sebɛa, neɣ Proverbes chapitre 20 au verset 7.
Amin a gma-tneɣ yes mi ad tsemmḥeḍ meqbet ad nɣer taseddart-agi. Tenniḍ-d belli ṭṭufan yettḥassa, yesɛa le discernement. Xas akken Ur yefhem ara acu yeḍran gar baba-s d yemma-s mi ara tt-meččawin, ur yefhim ara tamsalt, meɛna yeẓra belli ur telli ara lehna. Yeɛlem belli d lḥaǧa n diri. Ɣef waya akka, Sidi Ṛebbi yettweṣṣi-aɣ i wakken ur tt-meččaw ara gar Mali n Ṛebbi arraw-nneɣ,

akken kan akken Elizabeth d-hedren akken kan sliɣ islam-im lufan yellan di tɛebbuṭ-iw yefri wass s lferḥ ṭufan yellan di tɛebbuṭ n Elizabeth yefri wass s lferḥ mi yesla islam n Meryem Tenna-yas sslam fell-am, yefriwes s lferḥ. Ayɣer i yefriwes s lferḥ gma Ḥna Yusef? Axaṭer lṭufan yeẓra Lmasiḥ atin di tɛebbuṭ n Meryem. Yefreḥ mi yeẓra Lmasiḥ. Twalam acu bɣa ad yessefhem ṣeddart-agi gma Ḥna Yusef? Ṭufan yellan di tɛebbuḍt n Izabel yeɛlem d acu yellan di tɛebbuḍt n Meryem. Tfehmeḍ? Yeẓra ma tin lmasiḥ di tɛebbuḍt n Meryem. Ad d-yas d winna ara iselken luma n merra si ddnubat-is. Ɣef waya kan ṭufan-nni yellan di tɛebbuḍt Elizabeth, yellan di Jean-Baptiste. yefri wass lferḥ yella di lferḥ tameqqranat ayen winna i d-yusan akken ara yesdekren eh, imdanen si ddnub amin gma xayis faya kan ilaq ad nẓer belli ṭufan eh, ur s-neqqar ara ur yessin ara ur yeẓri ara ur yeɛlim ara ad nehder kan nufa eh, zdat-s xaṭi zdat n ṭufan neɣ maci zdat n ṭufan xas ibɛed fell-aɣ i nehder kan ayen isalin di ccan n Sidi Rebbi amin amin i gmetlɛis
aḥqi yetteddu ṣṣfa d iseɛdiyen warraw-is yetteddun di later-is amin amin ihi ṣṣfa l'intégrité n umdan ur tettnuz ur tesɛi ssuma. Amdan yeṣfan d amdan ɣef ṣṣifa n Ṛebbi. Amdan n tidet d win iḥemmlen Ṛebbi. Ad nkemmel gma-tneɣ Ṛebḥa ad d-nɣer deg udlis-agi n Lemtul. Tikkelt-a ad d-nɣer ixef wis tmanya u ɛecrin, taṣeddart tis setta, u ad d-nernu daɣenni Lemtul

Xir igellid yetteddun s ṣṣfa wala amerkanti yetteddun d yir abrid. Amin.
Ad ɣreɣ ihi agmatna Yusef
Adlis-nni n lemtul. Adlis-nni n lemtul
ixef ɛecra taṣeddart tis tesɛa. Amin.
Teqqar-d win yetteddun s ṣṣfa win yetteddun s ṣṣfa ileḥḥu di ṭṭmana. Win yetteddun di yir iberdan, yir iberdan iɛewjen ad ittuffḍeḥ. Amin. Amin.
Amin. Ihi, iwakken ad tili twacult terked, iwakken ad tili tarwa-s tesɛa lettkal, d tarwa yettilin di lferḥ, d tarwa iḥemmlen tudert, wi yesɛan tadawsa, la santé, neɣ ṣṣeḥḥa, ilaq ad yili ubabat akked tyemmat ṣfan, ṣfan, yeɛni intègres, yeɛni gma tɣerreb ḥa iwakken ad tili twacult, ad tili dderya, ad ilin igerdan ṣfan, ilaq imawlan-nsen ad ilin daɣen iṣfan. Amin.
Amin.
Ma yella tawacult ur terkid ara, ula d tamezgida kifkif. Tawacult tesɛa azal d ameqqran ɣer Rebbi, yal yiwen deg umkan-is u s leqdic-is. Amek i nezmer ad nesɛu tarwa yeṣfan? Amek i nezmer ad d-nesker amdan yeṣfan? Yeɛni nezmer ad t-id-nefk akka d isteqsiyen? Ma nezmer ad d-nernu ad d-nefk waḍ usteqsi, yeɛni tarwa tettlal-d, tetturebba u teṣfa? xaṭi ttlalen-d d imednuben ulac asedwel yeɛni ulac l'éducation neɣ ttrebga mebla ṣṣfa leqdic i d-yefka Rebbi i yimawlan i wakken ad ilin d iɛessasen ɣef warraw-nsen amin
Rebbi yettmuqul ɣer daxel n umdan ɣer daxel n twacult ɣer wul-is. Amek i tella tikli-s akked tmeṭṭut-is? Neḥwaǧ Ṛebbi a ɣ-iɛiwen. Sliman neɣ Salumu yeččur d lekyasa, yeɛni d la sagesse, meɛna ɣer taggara n tudert-is yebɛed ɣef Ṛebbi, iseǧǧed i ṛebbiten-nniḍen. Ṛebbi. Ihder-as-d snat n tikkal, meɛna annect-agi ur s-yesmeḥses ara, u yedda akk d tlawin tiberraniyin. Nekni s imasiḥiyen, neḥwaǧ Rebbi ad yili d amɛiwen-nneɣ. S tezmert n Rruḥ Iqedsen, ilaq yal ass ad nessutur di Rebbi iwakken a ɣ-yeţţar s ṛṛuḥ-is iqedsen. Ṛebbi yefka-yaɣ-d ṛṛuḥ-is iqedsen i wakken a ɣ-isiǧhed. Neḥwaǧ tallelt n Ṛebbi, yeɛni l'aide de Dieu, yeɛni lemɛawna n Ṛebbi, i wakken a nili nreṣṣa u a neddu di ṣṣfa. D ṣṣfa i d-iskaren irgazen d tlawin n tideţ. D tugrint, yeɛni d la discipline, i sen-yettakken ṭṭbiɛa akked tugna, yeɛni la personnalité. D ayagi i d-yessebganen tamagit, yeɛni tamagit n twacult, yeɛni l'identité de la famille. Tarwa yetturebban tettban. ɣer yemdanen n berra. D tugrint i yettarran arraw-nneɣ d tarwa n Rebbi. Yeɛni twalaḍ a gma-t neɣ Rabeḥ, kulci yekka-d si tugrint, si la disipline. Tugrint, la disipline, teggar neɣ tneǧǧar abrid ɣer Rebbi d nekni. Teẓẓaẓay tarwa ɣer yimawlan. ttmeslayen s leshana yani ma tella tugrint nefka tugrint la disipini i warraw-nneɣ ad uɣalen ad ttmeslayen s leshana mebla uguren akk d imawlan-nsen
tugrint la disipline d taɣdemt n Rebbi yani si la justice de Dieu i d-iweḥḥa i warraw-is Awal iqedsen yettmeslay-d ɣef uɛekkaz n ttrebga. Aɛekkaz-agi d aɛekkaz n teɣdemt, yeɛni la justice. Sseɣti, yeɛni corrige, neɣ Rebbi mmi-k a k-d-yefk asteɛfu. Ma ur trebbaḍ ara mmi-k si temẓi-s, asmi ara yimɣur, ad imɣurent tqessiḍin-is.

ulac win yesɛan tamasit ɣef tterbiyya n warraw-nneɣ ala nekkni
ur zmireɣ ad d-iniɣ arraw-inu ur tturebban ara axaṭer lpastur-nni ur ten-irebba ara amek s tmesgida ur ten-irebba ara tugrit n warraw-nneɣ mačči d tugrit umeksa n tmesgida Ameksa n tmezgida yezmer kan ad ɣ-yefk aweṣṣi, ad ɣ-yefk ad ɣ-yessefhem awal n Sidi Rebbi, amek ara neddu, ad ɣ-yefk une direction, amek ara nseddu arraw-nneɣ. Meɛna tamasilt bu ara babat s yemma-tt, d ayla n tterbiya, yellan d tterbiya bu arraw-nsen, ad tili-d kan ɣef fell-asen ur tettili ara la siniḍ ur tturban ara warraw-inu axaṭer ljiran-inu diri-ten ur tturban ara warraw-inu axaṭer imeddukal-is diri-ten no no no d lektab d keččini d tamasit-nnek d la responsabilité-nnek atni rebbin asen d-yefken tugrit asen d-yefken tterbiya asen d-yefken
tugrint la discipline la discipline asen d-yefken darat

Kul ma yettimɣur, zemmer ad yettimɣur di lekyasa, neɣ ad yettimɣur di teqsiḍin n diri. Hmm. Eh, lekyasa yezmer ad sen-nmudd eh, i ugrud i yellan di tektabt iqedsen i wakken ad iḥemmel wakken aswin-nneɣ di tterbiya n warraw-nneɣ i wakken d-nawi ulawen-nsen ɣer Sidi Rebbi. Amin.
Ad nekfu tterbiya-nneɣ, min tekfa tterbiya-nneɣ, neẓra belli tterbiya-nni i s-nemmud i warraw-nneɣ tewwi-d lfakya, ma nẓer akken ulawen-nsen, xaṭer tenniḍ belli ulac agrud i d-yettalen iṣfa. Ulac. Ulac win i d-tektaf yeqdsen, inek ttlalen-d ččuren-d ssem. tugrit-nni kan i sen-d-ittekksen ssem-nni di tudert-nsen tettrebbi-ten tettarra-ten-id ɣer ṭṭaɛa n wawal n Sidi Rebbi afayaka ad neɛlem xaṭer lɣelṭa tameqqrant i yexdem imasiḥi ma kini memmi mačči d amednub ḥader iman-ik Ilul-d d amednub i yella. Ilaq aswi yellan n tterbya-nnek, amek ara d-tawiḍ ul-nni n memmi-k ɣer Sidi Ṛebbi. Waki i d aswi, ɣer ṭṭaɛa n Sidi Ṛebbi. Aman gma Yusef, Sidi Ṛebbi ur ɣ-yeǧǧi ara, yefka-aɣ taktabt-nnes iqedsen.

Ma yella terwi twacult-inu. Ad ruḥeɣ akken s warwa nnikat, ad ruḥeɣ ɣer tmezgida. D acu ara yawiɣ? D rwa nnikat ara yawiɣ. Ur ttawiɣ ara ayen yelhan. Ur ttawiɣ lehna, ur ttawiɣ lferḥ, ur ttawiɣ leḥmala. Ayɣer? Axaṭer Sidi Ṛebbi mi d-ihdeṛ ɣef tamassilt n wergaz di Tektabt Iqedsen, di Tektabt Iqedsen acu d-inna? Ay argaz, ḥemmel tameṭṭut-ik.

Bla leḥmala ur nezmir ad nebnu la agrud, la tawacult, la la eh, ayen niḍen. Eh, amin i gmetna Yusef, eh, kiniɣ tanemmirt tameqrant ɣef wawal kkiɣ deg xaṭer tawacult ilaq ad nehḍer ɣef twacult ur zmireɣ ad d-iniɣ qli theddneɣ ma yella theddneɣ di berra ma yella theddneɣ ara deg uxxam-iw

d taɛkemt ur telli ara d taɛkemt tterbya n warraw-nneɣ ur telli ara d taɛkemt meɛna ad nḥemmed Rebbi mi aɣ-tent-id-yefka ad nḥemmed Rebbi ɣef tarwa i aɣ-d-yefka Sidi Rebbi wa nẓalla i wakken Sidi Rebbi aɣ-iɛawen aɣ-yefka lekyasa i wakken ad d-nseddu arraw-nneɣ di tugdi zeddigen-nnes la carente de Dieu

Akinaɣ tanmirt tameqrant a baba rebbi axaṭer d keččini i ɣ-iḥemmlen tefkiḍ aɣ-d a baba rebbi memmi-k ɛzizen sin ɛisa lmasiḥ i yellan d amedya-nneɣ nessaram a baba rebbi ad neddu di lǧerras ad neddu di lewṣayat i ɣ-d-tefkiḍ a baba tnagin-wan a baba tnagin-wan akiniɣ Tanemmirt ɣef tukkest i d-tefkiḍ a Baba Rebbi i wabat tayemmat a Baba Rebbi i yellan d tarwa i sen-tefkiḍ a Baba Rebbi ɛezzan. A Baba Rebbi tefkiḍ-aɣ-d tarwa, tefkiḍ-aɣ-d a Baba Rebbi tukkest-aki i wakken ad tt-id-nrebbi, ad tt-id-nawi di lǧerra n Lmasiḥ. Amin. Nessaram a Ṛebbi a ɣ-tɛawneḍ, a ɣ-tefkeḍ lekyasa, ad tefkeḍ lekyasa a Ṛebbi i watmaten-nneɣ, tiysetmatin-nneɣ, i wakken ad ttṛebbint a Ṛebbi arraw-nsent ɣef ṣṣifa n Lmasiḥ. A Ṛebbi, a k-iniɣ tarmirt tameqqrant ɣef wawal-ik, a k-iniɣ a Ṛebbi awal-agi i d-neqreḍ, i d-nferq akka, nessaram ad yeqqim deg wulawen-nneɣ, ad yeqqim deg wulawen n watmaten tismatin, deg ulawen n yal yiwen ara s-islen a Berbi ɛezz-mi. A Berbi a nḥemmed isem-ik, a nsali di ccan-ik i lɛaḍima, i kečč kan a Baba Rebbi ɛezzen, s yisem n Mmi-k ɛezzen Sina Ɛessa Lmasiḥ. Amin.